Syýahatymyzyň häzirki pursaty Waharmanyň mekany bolan Tejende.
Tejen topragynda gawunlaryň dürli tohumlary ösdürip ýetişdirilýär. Ak maral, Waharman, Şa gawunlary. Ynha şu gawunlary gyşa kak edip ýetişdirmeklik üçin meýdandan bir gün öňünden ýygyp getirilýär. Sebäbi deňde terligine gawuny kesip kaka goýmaklyk üçin. Ol döwlekger bolýar. Şoň üçinem bir gün gawunlar durýar welin, gawunlar ýumşaýar, kak dilip, ony kakatmaklyk üçin ýumşaklyk gerek. Gadymy döwürde ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz gawunyň sapagyny kesip, dörde bölüp, beripdirler. Henizem şo däp-dessurlar şu güne çenli dowam edip gelýärler. Men häzir size kakyň gyşa taýýarlanyşyny görkezmekçi. Çigdi bilen alynýar. Gawunyň içinde üç sany çigdi bolýar. Biri goňşyňky. Biri tohumlyk, birem ätiýaçlyk üçin saklanylýar. Ine, gawunlarymyzyň şu birinji serimi. Şu birinji serimi gamyşlaryň üstünde, şular ýaly arassa çöpleriň üstünde serýär. Sebäbi diýende ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz şu gawun kakyny gyşa kakadyp ýetişdirmeklik üçin, şunuň arassa, şemally günde kakap ýetişmeklik üçin şunýalyk ýagdaýda seripdirler. Häzirki wagtda-da Şular ýalaky usullary ulanyp gelýäs. Ynha, serdik terligine. Terligine ilki terligine serenimizden soň üç günläp durmaly günüň şöhlesine. Ynha, günüň şöhlesine duran gawunlar. Ynha, şular indi ýüpe sermäne wagty gelipdir. Häzir bulary çöpden aýryp, ýüpe serýäs. Üç günläp şony, gawuny şu çöpde saklaýanymyzyň sebäbi, Gawun ilki dileniňde ter bolýar. Şo terligine döwülip ýüpde saklanmaýar. Şoň üçin ilki çöpüň üstünde kakatýas. Üç günde Çöpde duran gawun kaklary şeýdip ýüpe serýär. Şuň üstünden üç gün geçmese, gawun kaklar ter bolansoň ýüpde durmaýarlar. Tozanly howada gawun kaklarynyň üstüni hasa bilen örtülýär. Eger-de tozan siňäýen halatynda, onda gawun kaklary garpyz suwuna ýuwulýar. Gawun kaklarynyň Garpyz suwuna ýuwulýanynyň sebäbi şu gawun kaklarynyň süýjüligi gitmezligi üçin ulanylýar. Ine ýokardaky taýyn bolan gawun kaklary. Bulary taýyn bolandan soň şeýdip ýüpden alýas. Ana görýäňizmi? Şu şu gawun kakynda ak, şu ak diýmeklik Gawun kakynyň süýjüligi daşyna çykýar. Gaharman kaklary howa şertine görä taýyn bolýar. Ynha, ýüpde guradylan kaklar taýýar boldy. Bu taýýar kaklaryny şeýdip alyp, dört tar edip, Işip, arasyndan howa geçmez ýaly işip şeýdip taýýar edip goýýas. Kak diýlen zat şiresini ýitirekger bolýar. Şoň üçin gatyrak işip, gatyrak orap, gyşa taýyn edip goýýas. Gawun kakyny ýetişenden soň, gyşyň gününe ýetişenden soň çaý bilen içip, Iýseň lezzetli bolýar hem saglygyňa peýdaly bolýar gawun kaky. Tirene gurban ýar ýar ýaragly Gülün tirene gurban ýar ýar ýaragly Menä ýar görmedim ýar ýar. Ine Tejeniň ýaşaýjysy Aýnagözel ýenejemiz şu gün bize Waharman gawundan kakyň taýýarlanyşyny görkezdi. Elbetde mähriban tomaşaçylar, syýahat söýüjiler siz üçin täsirli bolan bolsa gerek. Baldan datly we harmanlar şu görnüşlerde taýýarlanýar. Aýnagözel eneje köp sagbolsun aýdýas. Elmydama janyňyz sag bolsun. Hak süýji örän ýagny gant garylan ýaly sebäbi baldan datly we harman gawundan taýýarlanan kakyň hasam bir aýratynlygy bar ýaňy Zaýny gözelleneje-de aýdyp berdi. Eger-de siz Tejene myhman bolup gelseňiz, hökman birinji bilen Waharman gawundan iýip görüň, soňra bolsa Waharmandan taýýarlanan kakyny iýip görüň.